ikĩro-inĩ citiganĩte nawe ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩega na nĩ ũratarĩrio nĩ ndagĩtarĩ atĩ ũngĩaga gũkorwo ũkĩrĩa wega ciĩga ciaku imwe cia mwĩrĩ no ikorwo ikĩrega kũruta wĩra tondũ ndũracihe irio ũrĩa ibataire na tũgũtigĩire harĩa tũkwĩragwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ nĩ kũrĩ cukari mĩthemba ĩtatũ ndagĩtarĩ tũtarĩrie wega macukari maya mĩthemba ĩtatũ nĩ marĩkũ macukari mĩthemba ĩtatũ mokaga rĩrĩ ta cukari wa mbere nĩ cukari kũingĩha na cukari kũingĩha rĩ nĩ- nĩ- nĩ ũkaga thĩinĩ wa mũndũ nĩ ũndũ wa itũmi kenjuge nyambe hũthĩre igĩrĩ gĩtũmi kĩa mbere nĩ ũguhoro wĩgiĩ kũrĩa rĩu ũguo rĩu tũratarĩria atĩrĩrĩ nĩ wagire kũhe rwariũngũ irio koguo rwariũngũ rwaku rũtina kũhe insulin njega insulin ĩyo yaga gũkinyanĩra cukari ũkahurunjũkĩra irio ũgathũkia mwĩrĩ nĩguo cukari o ũcio mũingĩ nĩ ũkaga rĩrĩa mũndũ agĩa na kĩndũ twĩtaga stress tondũ nĩ tuge kwa mũhano Ũngĩkuĩrwo ũkuĩrwo kana hoke kĩũndũ we gĩ- gĩgũgũtũma mwĩrĩ waku ũtuĩke nĩ ũkũmaka nĩ ũkũgĩa na shock ya na thĩinĩ nĩguo Eh, ũndũ shock ĩyo rĩ nĩ thiaga ĩka disprogram system yaku tondũ ũrĩa ĩkaga rĩ nĩ ta nĩ- ũngĩrwo kĩũndũ ũmake rĩ automatically rĩ kĩndũ kĩa mbere wagĩrĩirwo kwamba kũrora nĩ the brain tondũ nĩyo ye- yerwo matũ maigua matwarĩra brain brain Nĩguo. hagĩa na impact impact ĩyo yarĩkia kũgĩa thĩinĩ waku rĩ rĩu nĩho ũkoraga ha ũkamaka ngoro ĩkanjia kũhũra thakame ĩkanjia gũteng'era at the same time hĩndĩ ĩrĩa ningĩ weka ũguo nĩ wanjia ningĩ gũthũkangia ciĩga ciaku tondũ ngoro yahũra nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ waima na nja ũguo angĩkorwo still rwariũngũ rũrũ rwaku rũtirĩ na ndũ- ndũ- ndũrũheaga irio again nĩ kuga rũkoragwo rwĩ weak kana na to rwariũngũ rĩu haha nĩ tũroraga nginya ciĩga ingĩ system-inĩ na nĩkĩo wonaga mũndũ ena stress kũrĩ moigaga nĩ maturagwo nĩ haha nĩ- nĩ acũnagwo nĩ haha nĩ ini Eh. nĩ acũnagwo nĩ ini Eh. koguo nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa stress ĩrĩa ĩkocaga cukari tondũ namba nene nĩkĩo wonaga ta rĩu cukari andũ- kũrĩ andũ ndana deal nao agoka kũrĩ niĩ akanjĩra ena cukari no cukari anjĩra no cukari ũcio rĩ wamenyekire mũtumia wakwa akua mm. kana wamenyekire muthuri wakwa akua kana wamenyekire mwana witå akua mm. kana mami you know gikuo ndä ndagwaria oro wa gä kuo gå tiramakania no mm. tondå stress rä ä na percentage na gä kuo gä kocaga 100 kana no ukuite mm. bata ni mukoro ni mwitainwo mm. ikosaga 100% koguo ni kuga ucio ni cukari koguo mundu ucio akaga aka impact ri ari akanjia kuigua mwiri ucio ni ni wanjindu ti mwega koguo agithii thibitari ri atariria ndagitari ndagitari kindu kia mbere ri akeciria atiri tareke nyambe nyone cukari wake ukinyite ki agithii guthecwo kara kurora cukari ri wi iguru ni waicire ni wambatire ucio ni cukari muthemba umwe ni waigua icio ni njira igiri iria urehaga ni hari cukari muthemba ungi cukari uria andu mundu akiraga uguo Nĩguo. wakorwo atiriri mwiri wake ri nduri na cukari kana mwiri wake ri no ririkane cukari tugire wonekaga thĩinĩ wa starch koguo irio na nĩkĩo wonaga irio ciria ciothe tũrĩaga Nĩguo. gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ cukari Nĩguo. tondũ cukari rĩ ũhana vetũrũ nĩguo driving force nĩguo irio ithĩo thĩinĩ wa nda nĩguo irio ihote gũtuĩka supply itue- i- itwarwo ci- ciĩga-inĩ ici irarĩa Ĩĩ. thĩinĩ wa nda Ĩĩ. no mũhaka cukari no mũhaka cukari ũkorwo kĩndũ-inĩ kĩrĩa gĩothe ũrarĩa no rĩu thĩna haha harĩa ũkagĩra hĩndĩ ĩrĩa tũkorwo tũkĩaria thĩna wa cukari nĩ rĩrĩ nĩ mahinda mamwe rĩ nĩ gũkorwo twĩka- twĩkagĩra cukari ũgakĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ tondũ tondũ ũngĩkorwo nĩ ũkũrĩte itunda ũngĩkorwo nĩ ũkũ- nĩ ũkũ- nĩ ũkũrĩte itunda na hena irio rĩire irio ciothe tondũ gũtirĩ kĩndũ nginya biribiri nĩrĩ cukari Nĩguo. wayo he mũthemba wa cukari ũngĩrĩa biribiri ĩkinyenda Ĩĩ. he mũthemba wa cukari ũrĩa ũrĩthondekwo Ĩĩ. nĩgetha ĩtuĩke nĩ ĩgũteithia mwĩrĩ kũringana na kĩ- nutrients iria ĩkuĩte Nĩguo. Eh, kũrĩ kũrĩ ndimũ nĩrĩ cukari mũthemba wayo Ah, eh, eh, kĩndũ ta ikorobea ndĩrahũthĩra ũguo kũhingũra meciria ma mũndũ Ĩĩ. one atĩ cukari wĩra ũrĩa ũrutaga thĩinĩ wa mwĩrĩ Nĩguo. nĩguo ũtũmaga supply thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩkinyanĩre na ĩgacĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Nĩguo. koguo nĩ gũkiuga haha hena mũndũ ũngĩ nake nĩ atuĩka ena cukari ĩ kana ena mũrimũ wa cukari ĩ Ĩĩ. no rĩu ũyũ ti cukari mũingĩ ũyũ nĩ cukari atarĩ Cuka- mwĩrĩ wake rĩ nĩ ũra- nĩ ũrate cukari nĩguo mbere nĩ kũrĩ itũmi iria itũmaga mwĩrĩ ũkorwo ndũra- ndũra- ndũroya cukari ũrĩa kũ absorb ndoro ya cukari ũrĩa wĩ thĩinĩ wa irio ciaku kwoguo thĩinĩ wa system yake gwakorwo gũtirĩ na cukari Nĩguo. na nĩkĩo mũndũ ũyũ he handũ hangĩkinya atuĩke nĩ aga cukari ona rĩngĩ agwe thĩ Ĩĩ. na agwa thĩ amenyeka thĩna wake nĩ ũcio tondũ githĩ tũkĩona nginya gwĩtwo badge twĩkagĩrwo nĩ andũ a cukari Nĩkuo. nĩ harĩ kabandi gekagĩrwo ka mũndũ wĩna cukari mũingĩ na nĩ harĩ kabandi gekagĩrwo ga kuonania mũndũ nĩgetha angĩgwa to rĩngĩ ndekũhota gũkwarĩria ũyũ wĩna Ĩĩ. cukari mũnini rĩ Ĩĩ. ũngĩrora kabandi kau rĩ Nĩ nĩ ũkũmenya. gegũkwĩra Ĩĩ. atĩ ũmenye mũndũ ũyũ ũrĩa ndakoragwo na ũkũmũteithia. cukari Nĩ- rĩu nĩho meragwo no ũkorage cukari mũingĩ ũmũhe na nĩma wamũhe cukari nĩ nĩokĩra ũkĩraga kana woe na nĩ meragwo rĩngĩ ũgakora nĩ athiĩ thibitarĩ atĩrĩ ndũkanathiĩ handũ ũtarĩ na thwiti mũhuko acio rĩu nĩwaigua acio nĩ andũ ringĩ nĩ ũkũrika tũkĩaria mathĩna ma thwiti Nĩguo. rĩu ũcio nĩ mũndũ ũngĩ ningĩ ũngĩkorwo atĩ thwiti ti thĩna harĩ we Ĩĩ. tondũ nĩ pati ya kũmũteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ wake nĩguo na na- na na, na ugacoka kona riu mundu ucio indo ciake nyingi ona ni advisagwo nginya kuongerera cukari tondu thiini wa mwiri wake nduoyaga cukari na nduhotaga cukari uria waingira thiini wa mwiri muingi ni kura uraga Nĩguo. no ririkane still o kiga kiria kiri ona thina haha kando na ciiga iria ingi kuma higo na rwariungu na ki rwariungu ni ruo icio iria nene muno haha thĩinĩ wa mũndũ ũyũ Nĩguo. Ũguo nĩ- ũcio nĩ cukari ũrĩa ũngĩ na still onaguo no ũrĩ mathĩna maguo no ũtũmaga hinya wa mwĩrĩ ũ- ũre nĩ ũtũmaga ũhoro wa gĩkeno kĩa ũrĩrĩ ũre na, na, na, na rĩu nĩ ũgĩtũmaga okorwo nĩ ta andũ acio rĩu makĩgwa wakora mũndũ ũcio nĩ akĩgwa Eh, cukari ũcio ti mwega no nĩ ũhotaga gũthondekwo na ũngĩ- ũngĩmenyeka tene na ũkontrolwo tene nĩ mwega nĩ nĩ ũthondekekaga na thĩna ũcio nĩ- nĩ ũtigĩaga na njĩra njega tugaga nĩ ũmanĩnjĩkaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mũno kĩndũ kĩtagwo irio kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ nĩ harĩ cukari rĩu ũrĩa naguo ũcokete na nĩ mũingĩ mũno ũrĩa ũroneka gwĩ kana Ah, thĩinĩ wa mwĩrĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ heane ke tũheane na mĩĩrĩ itũ nawe haha Nĩguo. tuge atĩrĩrĩ tuge atĩrĩ haha nĩ- nĩ nĩ rĩa kinya ihinda nĩ tũrenda kana koguo we kũringana na body mass index yaku bmi yaku Nĩguo. na bmi yakwa no mũhaka yakwa ĩtwarane na ikĩro ĩt- ĩthi- ikĩro ciayo ciothe ikorwo inyitanĩte Nĩguo. ikũnyitana atĩa ikũnyitana atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciria kũbanga kana kũgĩa kana-rĩ ndakwĩria nĩ tũroraga ũhoro wa kĩndũ ta cuma ĩrĩa twetire iron thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu wakwa Nĩguo. ĩyo nĩ body mass index yakwa kwoguo-rĩ yakwa ndĩ mũndũ rũme-rĩ kwa mũhano tuge yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ mĩrongo mũgwanja percent mirongo mugwanja Nĩguo. haya iron eh, zinc rĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ 65 folate yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ 30 ũguo icio nĩ sample ndĩraheana Nĩguo. tondũ ũguo tiguo ĩrĩ ici nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ ĩno ĩno ya 70 ĩkorwo ndĩkinyĩte 70 ĩkorwo ĩ thĩ wa 70 ĩno ya 60 ĩkorwo ĩ thĩ wa 60 ũririkane ĩyo tũmĩtaga deficiency na Deficiency. gĩthũngũ Eh. ndiũ kiugo kĩega gĩa gĩkũyũ nĩ kĩrĩkũ tuge nĩ kũnyihĩrwo kana kũnyihĩrwo eh, ũnyihu. kana ũnyihu Eh. ũnyihu wa indo icio Eh. Mm. nawe mwena waku ũkorwo taguo ũkorwo wayo nĩ yaku ĩkwagĩ nĩ ũkorwo ĩ 60 tondũ mostly cia atumia nĩ ikoragwo ithĩ kiasi Mm-hmm. na ĩyo ĩngĩ ĩkorwo ĩkwagĩ nĩ ũkorwo ĩ 45 Mm. nacio ikorwo ithĩ gũkĩra ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũrĩingĩra haha Mm. tũ- ũrehe kĩrĩa ũkũrehe nani kĩrĩa ngũrehe nĩgetha kana gaka gathondekwo Nĩguo. automatically ona kogoka kana kena Gatarĩ deficiency gakinyanĩru. gatakinyanĩirie ikĩro ciako kuoguo kana kau rĩ nĩ ũndũ wa iria rĩa mami wao rĩ gatikuonania thĩna tondũ nĩ rĩkoragwo narĩo na ũtonga mũingĩ mũno Ĩĩ. nĩkĩo wanaga tũ insist mwana ũcio mĩeri ĩtandatũ ya mbere ongithio na njĩra ya igũrũ mũno hatarĩ kĩndũ kĩngĩ arahũthĩra tondũ iria rĩu rĩna ũtonga mũingĩ mũno rĩa nyina kuoguo hau kana kau gationekaga kena thĩna no hĩndĩ ĩrĩa gagakinya rĩu kwanjia kũheo irio iria kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nako mwĩrĩ wako ũgĩthĩa nĩgetha kanjie gũkũra nĩho rĩu kanjagia kanjagia kũ- ũgakora nĩ- nĩkagĩa na, na ta fiva fiva nĩkagĩa na fiva ĩtarathira wagatwara thibitarĩ gakacekwo ndagĩtarĩ agagaceka akona "Ah, fiva ĩno ndĩrathira gathiĩ gagĩce o rĩu gagĩthi gwĩkwo test iria ciĩkagwo ĩ tondũ mũrimũ nĩ ũrakĩoneka kana thĩna ũrĩa wĩho tondũ fiva nĩyo yambagĩrĩra nĩ Nĩguo. thire igũrũ mũno rĩ nĩho ndagĩtarĩ acoka ũka kũrealize ah kana kau kana kau kena thĩna wa cukari Ĩĩ. kena thĩna wa cukari kwoguo rĩ rĩu kuma hau kana kau rĩu ndagĩtarĩ akanjia kũbanga ũrĩa kana kau gekũgererio njĩra ĩrĩa ĩgũtũma kahote gũtũma thĩna ũcio wakwa wa cukari ũkorwo wĩ- na nĩ- in most cases ũngĩkora ciana icio ti gũkorwo ikoragwo itarĩ na cukari mũnini itikorwo na cukari mũnini kĩrĩa ciĩkaga ikorwo na cukari mũingĩ ũrĩa ũbataraga rĩu ningĩ nao kwanjia gũcontrol nĩgetha wĩke atĩa nĩgetha ũthiĩ ũgĩcokagio thĩ Nĩguo. koguo no kaigwo rĩngĩ no kaheo rĩngĩ no gatwarwo mũbango-inĩ wa kĩndũ ta insulin Ĩĩ. kana no gatwarwo mũbango-inĩ wa kĩndũ ta supplement kũringana na ndagĩtarĩ ũrĩa wana thĩna wako ũrĩa ũhana na ithimo iria ciahũthĩka koguo ũcio nĩ ona ũcio nĩ cukari na mau nĩmo mathĩna marĩa makoragwo marigicĩirie andũ a cukari ke ndigatige ũndũ ũyũ atĩ mũndũ wothe ũkoragwo na cukari nĩ ũgwati mũno mũno mũno kũrakara kũrakara Nĩguo. Kan- kana nĩ cukari mũnini kana nĩ cukari mũingĩ nĩ ũru mũno kũrakara na na na na nĩ ũru mũno gũkua kuoya ũndũ Kuumia agakua maũndũ. na meciria make Nĩguo. tondũ hĩndĩ ĩrĩa eka ũguo nĩ arahinyĩrĩria mwĩrĩ wake na gĩcunjĩ kĩa igũrũ mũno na cukari ũcio wake ona kana nĩ arahũthĩra ndawa nĩ ũgũkora ndawa icio nĩ ikinyaga handũ nĩ ũndũ wa marakara gũkorwo nĩ arakarire mũno nĩ- nĩ nĩ araigua ngoro yake nĩ ĩthũgũtĩkĩte mũno nĩ ũkoraga atĩrĩ nĩ ũkoraga cukari ũcio ũgathiĩ rĩu ũkambata kinya ũgakora rĩngĩ kwa mũhano okorwo ndagĩtarĩ aramũhete ndawa ya miligram mĩrongo ĩtano agĩcoka hĩndĩ ĩno ĩngĩ ndawa ĩyo ĩgakorwo nginya ndĩrahota kũmũteithia Nĩguo. koguo ndagĩtarĩ akabocu kuongerera kuma mĩrongo ĩtano rĩngĩ no ĩthiĩ nginya igana Ĩĩ. nĩkĩo ũkoraga mathiaga mak- ikĩambataga ikĩambataga no mũndũ ũcio angĩmenya hitho ya maica wa mbere eherie stress wa kerĩ eherie marakara ona wona ũndũ ũhana atĩa Nĩguo. ũgerie kwaga kũrakara automatically nĩ ũrateithia mwĩrĩ waku tondũ nayo stress thĩinĩ witũ nä ikocaga damage nyingä må no må no må no tondå hä ndä ä rä a wä na stress mm -hmm. kwa mũha- in fact rä nä ta gå twara ngari barabara Ĩĩ. ä tarä na maä harä a Nĩguo, radiator-inĩ ĩĩ, nĩ ngari ĩyo ĩgũcamũka. rä ä gå cina gasket na ä gå therå ka ä cine gasket na yacina gasket ä nok nĩguo ũguo nĩguo mwĩrĩ witũ ũhana atĩ rĩrĩa brain yaku yakorwo na ũndũ ĩreciria na ndũragĩa na kĩhonia nĩyo twĩtaga stress ũndũ ũreciria na ndũrĩ na kĩhonia automatically nĩ mwĩrĩ ũra damage Nĩguo. na kando na na kando na gukorwo wi murwaru na na to mundu wa cukari muno ni andu wa cukari haha muno ingienda maigue uguo i no muno to mundu wa cukari tondu stress ithukagia mundu wothe iti- gutiramakania ni mundu wa muthemba uriku koguo ni kuga hindi ria cukari kana hindi ria ndagia na undu ucio ndireciria na meciria makwa muno na ngaga kihonia kia undu ucio wa mbere no nyende mwiroreri witũ amenye ati hindi ria wina stress ndura solve kiria gitumite okorwo na st- stress iyo ti ndawa Nĩguo. ya thina ucio wĩ naguo koguo stress iyo kiria ireka ni guku damage irathukangia system yaku na thiini na tondu ti kindu urona ri riu we, we umenyaga wi muthukangia wanjia kugia na mathina ma mwiri mari ucokaga gutwarira ndagitari aceci akona wi na stress riu akanjia gwikuhe oko kuri gukiri gukiri stimulant kuri maundu maria magikagwo ni undu wa hihi kugeria kumihuthia na na ugakora okorwo nĩ megũthiĩ mahũthĩtio rĩ ũgakora nĩ ũgũkũgĩa na njĩra na nĩkĩo wonaga he handũ hakinya ũgakora rĩngĩ mũndũ nĩ ara- ikaraga gĩothe kwarĩrio tu ona ti ndawa araheo Nĩguo. kwarĩrio tu gwĩciria wanona handũ hagĩte rĩngĩ tuge kĩndũ ta accident nene Ĩĩ. kana ta ũrĩa hihi kwagĩte kĩndũ ta bomb blast nĩ wonaga red cross nĩ mateng'eraga na ihenya mũno na makamba to tent tũingĩ mũno Ĩĩ. tũtenti tũu tũkoragwo mbere twĩ twa kũrehwo tondũ wa impact ĩrĩa ĩgĩire thĩinĩ wa andũ aya magĩire na mũtino ũyũ rĩ Ĩĩ. ĩ- ĩ- tũ- tũrutaga wĩra wa goro mũno tũtenti tũu kũhoreria meciria ma mũndũ ũcio kũgeria gũkome nĩgetha nĩgetha mbica ĩyo ĩgĩire thĩinĩ wake yehere kũrĩ andũ maregaga nayo ona no ikare ikare ona miaka ta ĩtatũ Ũ- Ĩĩ. ĩ- kwa mũhano tũrĩu tuga atĩrĩrĩ ũkorirwo nyũmba nĩ mĩkora ya tua nyũmba Puu, Ĩĩ. mathĩna marĩa mothe mokire commotion iyo yothe ĩka- ĩkarehe impact thĩinĩ waku impact iyo rĩ nĩ ũgũkora rĩngĩ nĩ ĩgũikara thĩinĩ waku mĩaka ĩyo ĩtatũ ũririkane rĩrĩa kaũndũ kau gaikara thĩinĩ waku ihinda iraihu noguo system yaku ĩrathiĩ ĩkĩndamĩnjĩkaga na na stress nä tå maga må no nĩ- mbere nä tå maga må no acid ä korwo ä nyingä må no thä inä wa mwä rä na gä cunjä kä igå rå må no Ĩĩ. ũguo ah, mũndũ ta rĩu mũndũ angĩkorwo arĩ na mũrimũ ũcio wa cukari ũkĩrehwo nĩ mĩrĩre ĩyo mĩũru rĩ tondũ tuona ũho- tũkwaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre mĩũru ũrĩa Ĩĩ. ĩ related na mũrimũ wa cukari Ĩĩ. Ah, tũgĩcokereria nĩ ngwenda ũkorwo ũgĩtũtarĩria ũrĩa mũndũ ũcio abatiĩ nĩ kũrĩa Yeah. tũngiuga nĩ kũmũ outlineĩra Ĩĩ. diet yake Yes. nĩgetha ahote kũ manage tondũ tugaga rĩu nĩ kũ manage tũ manageaga cukari ũcio Ĩĩ. Ĩĩ, tũkwamba gwĩkĩria hanini mwĩroreri wa gĩkũyũ tv na wa tabarĩra ĩno ya reke ngũtare tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro mũingĩ wĩgiĩ mĩrĩre mĩega aah wĩgĩmainie na ũhoro wa cukari. Ndũkae gũthiĩ haraya tabarĩra nĩ ya reke ngũtare. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria twandĩkĩre ndũmĩrĩri kũhĩtũkĩra 0721890311.